ٹھیک ہو خوش ہو خرم ہو امید کرنا ٹھیک ہو سو بسدے تے رسدے پہ ہو سو پروگرام تھل ثقافتی جھوک دے نال حاضر خدمت ہاں اج جڑا سرائیکی لوک قصہ اساں تساں دوستاں دی خدمت وچ پیش کرنا ہے وہ ہے لال بادشاہ دا قصہ قصہ بڑا لمبا ہے یہ میں والا یہ کیتا ہے کہ بھی ادھا قصہ تھوکو میں آج سن ویسا ادھا قصہ والا تھوکو میں کہیں بے پروگرام میں سن ویسا لال بادشاہ دا قصہ ہے۔ قصہ بہوں زبردست ہے تھوڑے دلاں کو بھاسی چس آوے سی تے کوشت کیتی کرو کہ پروگرام دے جلے شامل تھیں دے وے تاں کوئی واہ واہ کوئی ہائے ہائے کوئی شاباش کوئی سارے واسطے کوئی محبتاں ضرور بنڈے واہ واہ ہے اللہ بادشاہ ہے کاغلاں دی بیڑی ہے مکوڑا ملا ہے لوگ پہ چڑھدے ہن تے ساڈی وی صلاح ہے لوٹا رڑ پیا مارکا کسے دا منڈ چھڑ پیا بادشاہ پوری کائنات دا اللہ پاک آپ ہک ٹوٹے زمین دا بادشاہ ہا اللہ دے ڈتے اوندے ست پتر ہیں

بادشاہ وی وڈیاں منتاں سماجتاں کیتیاں لال بادشاہ دیاں کہ بھئی توں شادی کر گن تے شادی کرنا بڑا ضروری ہے تے میری حسرت بھی ہے میری خواہش بھی ہے تا خیر فدا حسین جمعہ ایڈوکیٹ برا یاکر خان صاحب اے بالکل نہ مننا لال بادشاہ کہ بھئی میں شادی کرینا۔ ہک ڈاڑھے خدا دے سبھے ڈاڑھے خدا دے۔ اے بیٹھین چھیئیں بھرجائیاں ایندیاں کٹھے تے لال بادشاہ ای میں حویلی اچ وڑے انہاں ساریاں چ گھتہ ہالا چدھاروں ولا پاک اچ بہہ رہیاں انہاں لال بادشاہ کوں آکھا بھئی جیڑھی بھرجائی تے توں ہتھ رکھسیں اوہا بھر رشتہ کرویسی نیٹ دا تھوڑا جہا مسئلہ آندا پیے یوٹیوب دوتے تاں چا کنٹینیو ہے لیکن فیس بک دوتے

تے بدقسمتی دے نال نیٹ پاکستان دے وچ تک کریں ٹھیک تھی ہی نہیں اے روز دے ساڈے علمی ہن روز دے متام ہن تے پتہ نہیں اے معاملات ساڈے ملک دے کڈاں ٹھیک تھی سن ہک دفعہ ری سیٹ کیتا ہی میں دعا کرو کہ کہیں طرح میں چل پو وی پروگرام اللہ کیتا ہے کہ ولا دوبارہ نیٹ کنیکٹ تھی گئے ساریاں بھرجائیاں ایکوں آکھیا کہ بھئی مہربانی کر تے تو شادی کر لے ایں ساریاں کوں جواب ڈتا ہی ہے کہ بھئی میں دی تانگ کوئی نہ رکھے تساں چھیاں دے وچوں میں کہیں دے پیکاں دے پاسے شادی کونی کرنی اے تھی گیاں غصے اجمل لئیاوال انہاں آکھا بھئی اساں ڈیکھسوں کہ تو کیڑھی کوکاف دی پری پرنیج کے آندا ہے کوکاف دی پری دا ناں بڑا مشہور ہا کہ بھئی کوکاف دیاں پریاں بڑیاں خوبصورت ہوندین میرا خیال ہے کہ فیس بک والے دوست سارے ڈسٹرب تھیندے پین انفارچونیٹلی کوئی نیٹ دا مسئلہ تھیا کھڑا ہے تاں میں معذرت خواہ ہاں دوستاں کنے کہ نیٹ کنیکٹ تھیندا ہے گالھ ایویں ٹردی ہے تے وت نیٹ جواب ڈے ویندا ہے ایک تے اگے ایویں پروگرام کینی تھیندا یہ سارے پاسے اج ہی کوئی زیادہ مسئلہ تھیندا پے اللہ کے کہ یہ چل پو نیٹ اے یار دوستو تساں سارے دے پے وے میں معذرت خواں خیر سئیں ای کو بھرجائیاں دی تانا میں دیکھ سوں کہ تو کیڑی کو کاف پری پرنی چاہندے ایاں کہ انشاءاللہ پرنی سئیں تا ہن میں پری پرنی سا ای خرجین پیساں دی بھری گھوڑے تے چڑھ بیٹھا نوکر چاکر نال چلائیوس تا ٹر پیا کو کاف والے پاسے ویندا وگدا رات تھی آن لگ گئی دیگر دا ویلا ہا ہک اکڑے دی چھوٹی تے نا ہک پکھو بیٹھے پکھو ایڈا سونے جو لال بادشاہ اپنی زندگی اے جا پکھنو اگے کون ہے ڈیٹا پہلی دفعہ اے جا پکھو دے دا پہلے سوچیں دے کہ یار کو تیر مرے نہ تے مر ویسی اینے نیڑے وینا تھے اڑ ویسی

تاڑیاں واہ بادشاہ تیرا نشانہ کیا کمال نشانہ مارے بادشاہ بڑا ہکا بکا بھئی سوئی دے دک تیر ماراں اتھاں ہی لگدا ہے اے کیویں تھی گیا اسی سردار عبدالحق نیازی قصہ کتی بیٹھا ہاں لال بادشاہ دا قصہ بہوں مزدار ہے تے بڑا طویل قصہ ہے میں ایندا ایویں ہی قصہ تھوکو سنویندا پیاں بادشاہ دے ساتھ ست پتر ہن، چھی پرنیوے ہن، ہک کنوارا ہا تے جیہڑا کنوارا ہا او لعل بادشاہ ہا تے ایکوں بھرجائیاں ݙتا ہا طعنہ بھئی توں رشتہ جو نہہ کریندا توں کیہڑی کوئی کوکاف دی پری پرنیچ آسیں ایں آکھا ہا کہ بس میں پرنیچ کے ݙی کہساں تہاکوں مارکا یاکر خان انڈیا توں بسم اللہ اے پری دی تلاش اچ گیا جیڑھے دوست باقی شامل تھے وے کسے دے وچ تاں رستے وچ ایکو ہک پکھل دسا جیڑھا اکڑے دی چوٹی دے اتے بیٹھا ہا این لال بادشاہ نے زندگی دا سونا پکھو کو نہ ڈٹھا پکھو بڑا خوبصورت ہا پہلے ہی سوچا بے میں کو پکڑے نہ وات کسی کو پکڑے نہ تے اڈ ویسی تاں ایکو تیر مرے نہ

میݙا نشانہ خطا نئیں ونڄ سڳدا۔ ایہ کوئی اللہ دا راز ہے۔ چلو ونڄو نوکر کوں آکھس ونڄ کے تیر چھک آ۔ نوکر ونڄے تیر چھکے تیر نہ چھکے چھے۔ بادشاہ کل تے بے تیر چھکا سفر کرنا ہے ݙینہہ پیا لاندا ہے۔ اوں آکھے بادشاہ سلامت تیر نئیں چھکیدا۔ ایں ٻئے نوکر بھیڄے تیر نہ آیا۔ اخیر لعل بادشاہ آ ڳیا۔ تیر دے وچ پاتو سی میں ہتھ تیر کو تائیں میں چھکن لگا تاں وچو آواز آئی مگر لال بادشاہ میں کو قبول کرے تاں تیر دیندیاں جے میں کو قبول نہ کریں تاں تیر کوئی نہیں بھی پہ ملدا بادشاہ بڑا پریشان بھائی راز کیا ہو سی انہوں آکھیا قبول کریں تاں تیر ملسی ورنہ تیر کہہ نہ ملسی بادشاہ آکھا کہ جی میں کو قبول ہے تاں دیکھے تاں خود دے وچوں بھولنی چک پاتی پئی ہے تیر دی نوک تے قصہ بڑا مزیدار ہے چس والا قصہ ہے این تیر کو چھکا بھولنی بہر آ گئی انہوں کو آکھیا کہ تیں میں کو کیتا قبول میں جیجھی ہاں تیں میکوں قبول کیتے ہن میں تیرے نال رہساں لال بادشاہ پیا پرنیچن ویندا ہا کوکاف دی پری تے راہ وچ قبول کر کھڑے بھولنی کوں ہن پریشان بھی ہن اگو تے کیویں ونجاں پچھا شہر وچ کیویں ونجاں بھرجائیاں کو کیا جواب ڈیساں شہر والاں کو کیا جواب ڈیساں بابے کو کیا جواب ڈیساں بدے تے ذہن

ایہ جلے گھر ول آیا نا ایں نوکر کوں بھیجا کوئی پٹئی گھدیا تے کوئی سنگولی گھدیا ایکوں بن سٹوں ایں بھولنی کوں بن سٹا کھٹڑے نال آکھو یا کوئی کلا مار تے بن سٹا بھولنی ہوئے بدھی پئیے مار جوید تھند تاں اڈوں بادشاہ تخت پوشی دا اعلان ڈیوݨ پئے گیا۔ اوں آکھیا بی سویرے بادشاہ نے اپݨے پتراں دے وچوں اپݨے سر دا تاج بݨاوݨا ہے تے جیڑھے پتر دے گھروں نا سوہݨا رومال آسی نا قیمتی رومال آسی اوہو بندہ بادشاہی دے قابل ہوسی اون دے سر تے تاج رکھا ویسی۔ اعلان سنیچن دی دیر ہئی سارے بھراواں دیاں ترمتیں خوبصورت رومال بنڑاونڑ لگ گئیاں ہیرے جواہرات ٹکن لگ گئیاں مارکا لال بادشاہ جھکی منجی گھت کے سن گیا بھولنی دے کنے پوچھا بھئی کیوں پریشان ہے یا کہ شاہی پی ملدی ہئی انہاں دیاں تاں تریمتیں سوہنیاں سوجھین تے بڑیاں سمدار ہن میڈے کول تاں تریمت کوئی نہیں توں تاں میں بھولنی میں سویرے بارہ وجہ دا ٹائم ہے میں کیویں ونج کے رومال پیش کریساں تے کیویں میں شاہی گھنساں معرکہ بھولنی آ کے پریشان تھی گھوڑے تے چڑھ بئے او جیڑھے اکڑے دے منڈھ اچوں میکوں تو گھن آئے شیخ وسیم اتھائیں لگا ونج ونج کے آکھیں کہ انورا بی بی تیکوں اپنی مالکن آدھی پئیے رومالا آلا بکسا چار ہے قصہ بہوں دلچسپ ہے اگر تھوکوں قصے دی آئی نہیں پئیے چس تے ایم ایک دفعہ لائک دا بٹن دبا دیو ہک دفعہ کو اپنی وال تے شیئر کر چھڑو اچھا ہوں سائیں جیڑے ویلے وہ انوری باہر نکلی ہے نا بادشاہ گھوڑے تو چویچ کے ڈٹھے بھائی بھولنی ہے سردارنی تے انوری ہے ان دی نوکر جن دی نوکر ایڈی سونی ہے بھولنی دی نوکر ایڈی سونی ہے بادشاہ حواس بخت تھی گیا انوریں دیاں تلیاں ملیاں اے کڈھ اچ وڑ گئی لال بادشاہ پھلاں آلا رومالاں آلا ڈبہ چا کے کھوڑے کو بھجا آیا آیا بھول نہیں ڈٹھا اے چا کے نہ پھلاں ان آلا رومالاں آلا ڈبہ چا کے نہ آیا ان کے پریشان نہ تھی جڑے ویلے تیرا ٹائم آوے نا ایں دی کنجی وی بادشاہ دے تخت اتے ونج کے ایں ڈبے وچ رکھیں۔ بادشاہ آپے رومال ڈیکھسی بیٹھا تے فیصلہ ہی آپ کریسی۔ لال بادشاہ آکھا میں کو طریقہ اوں کھولا ڈیکھے تے کیا بات ہے۔ دنیا جہان دے مہانگے ترین ہیرے جواہرات ٹکے ہوئے۔

ہاں وی لال بادشاہ توں اپنے رومال پیش کر اوں آکھے سئیں ایو ڈبہ رومالاں دا میرے کنے اے کھول کے اپنے پسندیدہ رومال پسند کرو جیڑے ویلے بادشاہ کھولا تاں بادشاہ دا متھا تلا آلے ٹبے تے آن لگا۔ ایڈی چمک ہئی، ایڈے خوبصورت ہین۔ پورے محل اچ بھل بھل بھل مچ گئی کہ بھئی لال بادشاہ جت گئے تے لال بادشاہ تخت دا وی حقدار ہے۔ معرکہ وزیراں مشیراں نے بھت رولا پوا ڈتا۔ او آکھے بادشاہ سلامت رومالاں دی کیڈی گالھ ہے۔ کہیں ملک توں گیا ہوسی، کہیں ملک توں گھن آئے ہوسی۔ سویرے نا اے وزیر مشیر جیڑھے ہن نا اے سارے لال بادشاہ دے مخالف ہن سویرے یا بئے ڈینہ دا ٹائم چ رکھو سارے تیرے بچڑے اپنی اپنی زالیں کو دربار وچ گھن آون جائیں دی زال سونی ہو سی نا تا ذوالفقار علی سیدی شکریہ میں قصہ گھتی بیٹھا ایویں مختصر جا میں سنویندا پیاں قصے دا اگلا حصہ کہیں بئی قسط تے سنویساں۔ جئیں دی زال سوہنی ہوسی نا بادشاہی دا اوہ حقدار ہوسی۔ سوہنی تے یکے کھڑے ہن کہ باندری کھینا ہے۔ معرکہ بادشاہ نے اعلان کر ݙتا کہ فلاں ݙیہاڑے جئیں دی زال سوہنی ہوسی تخت دا حقدار اوہ ہوسی۔ سارے بھرا خوش تھئے۔ بھئی ہن بھولݨی نال ترمتی کیویں ایہو تھیسن۔

بھئی اگلے کل ساڈا میچ اے کل اساں دربار اچ پیش کرنیاں تریمتیں جیندی تریمت سوہنی ہوسی طارق دادو اوہیں کوں تخت مل ویسی ہوں کوں شاہی مل ویسی ہن لال بادشاہ آوے وت کھٹڑی تے جھکی منجی چ گتوس تے سو میا وت ایندے کنے بھولڑی پچھا بھی مریں وت کہیں موت ہی کیوں پریشان ہے ہوں کہ پریشان نہ تھیواں تے کیا کراں گیاں آویں حور پری پرنیچݨ گچ اچ پئے گئیں توں بھولݨی تے سویرے سارے بھراواں نے اپنی اپنی زالیں پیش کرنی ہن تے میں تیکو کیویں پیش کرے سا جیندی زال سونی ہو سی وہ تخت دا وارث ہو سی مگر لال بادشاہ پریشان نہ تھی گھوڑا بجا سیدھا لگا ون جتھوں میں کو نہ پایا میں اوویں اکڑے دی منڈھی دے وچ ونج کے میڈا سلام ڈیویں تے آکھے انورا بی بی سردار پئے آدھی وی اپنی مالکان آدھی پئے وی تے میڈے نال چڑھا تو اوکوں نال چڑھایا اچھا بھائی بادشاہ گھوڑا بجایا لال بادشاہ اک دے منڈی تے گیا سلام ڈیتس کہ اپنی سین سلام دین دی پیوی ظریف خان کسرانی لال بادشاہ دا قصہ گتی بیٹھا قصہ بہت طویل ہے ادھا آئی سن ویندا پیاں ادھا والا کہیں بے پروگرام میں سن ویساں قصہ بہت دلچسپ ہے دوست کسے دی چس وچ بیٹھن تاں میں کسے دے بعد دوستاں دے کمنٹس بھی شامل کرے ساں تھوڑی جی کوئی شاعری سن ویساں تاکہ اے ماحول رلدا ملدا رہ ونے اٹھارہ منٹ میں قصہ سنوائی بیٹھا اچھا اے گن آیا گھر رات آئی خیر دی لنگ گئی دین تھیا ایں بھولڑیں نے آکھا لال بادشاہ کوں ایویں کر انوری کوں چھپوا برقع تے بادشاہ دے تخت اتے تے کرسی تے بلھا جیڑھے ویلے اے اپنیاں زالیں گھن کے آون توں ایندا برقع لہاویں آپے سارے بھج ویسن فیصلہ اتھائیں تھی ویسی لال بادشاہ ایویں کیتا ٹائم نال گیا ونج کرنگیں تخت دے نال کرسی دے اتے اوں انوری بی بی کوں بلہا ڈتس اتے برکا ہئی جیڑا بھرا جو اپنی زال گھن کے آوے آکھے نمائش کرنی ہئی کہ جیں دی زال سونہی ہے بادشاہ اوکوں پگ دا وارث بناونا ہا تخت دیونا ہا لال بادشاہ بیٹھے انہاں ساراں دیاں زالیں ایویں لین اچ آ کے بہہ گئیاں ہاں بھئی لال بادشاہ تو بھی اپنی زال پیش کر اوں انوری بے بی دے سر توں پٹکا لہایا برقع لہایا مرکا ات پری جو ہائی پورا محل اچ اشا پائے گیا انہاں دے سر اچ گھڑے بج گئے اس سرکی دی بہت پرانا لفظ ہی ویسی سر اچ گھڑے بجن تو مراد ہے کہ بھئی شرمندہ تھی گئے پنگر پانی تھی گئے شرمشار تھی کے نکلے ہر پاسے بھل بھل مچ گئی کہ زال اتلال بادشاہ تھی

کھاݨے پکواؤ جے کھاݨے جیندے مزیدار ہوسن جیندے کھاݨے اچھے ہوسن اوہو بادشاہی دا وارث ہوسی لال بادشاہ اعلان سن کے گھر وال آیا وت وہ جھکی منجی پا کے سم گیا وت بھولنی پچھا ہوئے وت کہیں موت ہی اون ڈسایا ایویں ایویں کھانا دا مقابلہ ہے فلانے دیہڑے جیندے کھانے چنگے ہوسن جیندے کھانے مزیدار ہوسن

رحیم صاحب بندے آون پائے گئے ٹکر کھویچن پائے گیا ونو ون دے کھانے کھاندے پین بادشاہ دے محل دے وچ اے بھرا ہی اپنے اپنے کھانے چا کے گھن آئے بادشاہ انہاں دے کھانے چکھے انہاں کے لال بادشاہ دا کھانا انہاں کے سین اعلان نہیں وے سنا کیا بھائی محل دے باہروں وہ تم بلائی پے اتھا دنیا ہی کھاندی پئی ہے تے بادشاہ صاحب تھوڑے واسطے بھی حکم ہے بھئی تساں آؤ تے آ کے اپݨا پسندیدہ کھاݨا نوش فرماؤ۔ بادشاہ ونڄے شاہی خیمے یعنی ریشم دا خیمے بادشاہ اوندے چھیں پتر ٻہہ ڳئے ٻاہون ونو ون دے کھاݨے سونے دے بھانڈے چاندی دے بھانڈے بادشاہ ہکا ٻکا اے تاں سارے وطن تے کھاݨے ہینی کانا لال بادشاہ دی ذال کوئی ایڈی سگھیڑے ایڈی سیاݨی اے بس مر کا اعلان تھی گیا بے لال بادشاہ کو بادشاہ بنے دے پے لال بادشاہ کو تاج پویچ گیا لال بادشاہ بادشاہ بن گیا ہک ڈڑے لال بادشاہ شکار تے نکلا میں بس کسے کو ایدھی موکین دا پیاں بلا کسے کو بلا منڈوں کیمل اگلا ہی پورشن ہی دسنو ایسا تاں بادشاہ شکار تے شوقین ہوندن لال بادشاہ شکار واسطے روانہ تھیا تے جڑے ویلے روانہ تھیا نا تاں ایک بھولنی کھولنی بھول گئی ای کچھ منزل کی تھی کچھ یاد آیا ہی کہ گھر چی بھا پائی آئی تے بھولنی گھر چ رہ گئی ہے اے نہ ہووے کہ محل سڑ ونجے پہلے ونجاں بھولڑیں کوں کینس تانے لا ہوں ایں گھوڑا ولایا پرے تو کو بھا دے شولے نظر آئے بڑا پریشان تھیا لال بادشاہ کہ بے اوہ تھئیے کہ بھولوں دے ہتھے گوٹا آ گئے ماچے سا گئی لگدا ہے محل سڑ گئے باہروں آوے دیکھے تو کیا دیکھے

تے اوں دی جیڑھی او کھلڑی آئی نا بھولنی آلی او باہروں کھٹی تے کھڑی آئی بادشاہ نے لال بادشاہ نے او چائی او کو پاج ساڑو چا بھئی این دی اے شک تک کر چھوڑو نا ختم بھلا بھولنی تے بانی نہ سنگے تے میری خواہش پری آلی بھی تھی گئی پوری مارکا جڑے ویلے نا این اے کام کیتا تاں پری دھک مار کھیندے گوا کھڑی۔ اوں آکھیا لال بادشاہ تئیں کیتی ہئی خواہش کہ میں کوکاف دی پری بنیساں تے توں میکوں آیا آویں گھن اے ہئی تیڈا امتحان توں امتحان اچ تھی گئیں فیل تیڈے نال میں اتنیاں وفاواں کیتیاں تیڈی زال کو نئی میں باندری ہمی میں اپنی نوکرانی تک ڈتی

پری کیتی پرواز پری گئی اڈ کوکاف دو انورا حالے کھڑی آئی انورا کو ڈتا حال کہ بھئی اے ہون لگی کی بہوں دور کوکاف او فلانی جہاں تے وی تے ای کو گولن واسطے ہون لال بادشاہ دی مشکلات پہ تھیندین شروع اے تک قصہ یاد رکھے اتھاؤں قصہ شروع کریساں تے توڑ مکیساں کہ لال بادشاہ ولائی کوں کاف دی پری کوں گولا کیویں قصے ڈتی ہے چس مارکا تاں ہک دفعہ سارا لکھو چا واہ واہ تے واہ واہ ہن اساں تہاڈا من بھاندا پروگرام جھوک تھل ثقافتی جھوک دے وچ آون والے ساری سنگت کوں دل دی آتاگرائیاں نال آدھیاں خوش آمدید تے میں

خان آکھے میکوں سمجھ نی آئی۔ حامد ریاض آدھے سئیں اکثر دوست سوال کرتے ہیں کہ کوئی حوالہ دیں کہ جو سرائیکی زبان کو ظاہر کرتی ہو جو ان سے رہن سہن تہذیب و ثقافت کی ترجمانی کرتی ہو۔ سئیں بہترین سوال کیتے نے۔ سوال کیتے نے کہ کوئی ایجھا ریفرنس کوئی ایجھا حوالہ پیش کیتا ونجے جیندے نال سرائیکی زبان دی۔ ایو تھی وی ترجمانی تھی وی بہوں خوبصورت سوال ہے تساں خواجہ غلام فرید دا دیوان چاہ گنو کتنے ہزار سال پرانا ہے تھوڑے سوال دی جواب جیک دلیل تے کافی ہے تساں شاہ شمس تبریز سبزواری سائیں دے گیان چھا گے ٹاؤں اج توں کتنے سو سال پرانے سرکی ماں بولی چ موجود ہیں دوجا ریفرنس یہ اپنے کول سنبھال کے رکھیں قلعہ دراوڑ اس دی تہذیب قلعہ دراوڑ دی

انہوں دی بنیاد تک پہنچ وجائے کہ وہ کتنے پرانے مرشد اشو لال سائیں انہوں نے آخ کہ نو ہزار تے پانچ سو سال تو جیڑی ساری درگت بنی ہے اسا خوش ہیں سارے تے کوئی ترس نہ کھاوے چخے تھی وے نو ہزار تے پانچ سو سال تو یعنی نو ہزار پانچ سو سال پرانے ریفرنس بندہ اے ناچیز وی ڈے سگدا اے اے مرشد اشو لال سائیں وی ڈے سگدا اے سارے کولوں بہت ساریاں ٹک کتاباں دے لاتن جڑیاں ہزاراں ہا سال پرانیاں جیندے وچ گومل تہذیب اے جیندے وچ دراوڑ تہذیب اے برہمن تہذیب اے اے ساریاں تہذیباں بلوچ جتنے قبائل ہیں اے سارے سرائیکی ہیں ول ملتان دی تاریخ چا کے دیکھیں

اچھا محمد بن قاسم نال کون بھیڑن سرائیکی خواجہ محمد بخش کجویری لاہور اپنی کتاب دے وچ لکھے کہ لاہور ملتان مضافات است کہ لاہور جڑا ہے ملتان دا مضافات آئی لاہور دی تاریخی بہت تھوڑی ہے

ایہ سا ندار کوئی نی سے سا بھکاری کائے نی سے ساکو اگر ایں نہج تے گھن آیا گے تاں او چیزاں ڈیکھو کہ ساکو ایں نوبت تے گھن کون آئے اساں اتھاں پجے کیویں ہیں اے دوست نے ایک سوال آئی اے میں اس سوال دا جواب دینا پیا میں السلام علیکم سر من کیرا تھل توں مومن مولائی دا لوڑا پلیز لکمان راجہ سائیں وعلیکم السلام وسدے رسدے رہو سئیں میں تو کہنا پیا کہ سرائیکی تہذیب دے حوالے نال کدیں کوئی کوشچن ہوئے تا بندے نا چیز کو پورا لٹریچر موجود ہے میں باقاعدہ ثبوت دے نال سا کہ داتا گنج بخش گجویری نے اپنی کتاب اچ لکھے کہ ملتان دا مضافات لاہور

تاں میں چاہندا ایہو ہاں وی میں تہاکوں ایویں تھوڑی جیہی شاعری سنوا کے تے میں بس ہن پروگرام کوں سمیٹاں لیکن اگر کہیں دوست دا کوئی سوال ہے تاں او سوال کر سکدے سوال ݙیوݨ واسطے سوال دا جواب ݙیوݨ واسطے میں حاضر ہاں اگر کہیں دوست کوں اس فورم تے سوال کرݨ مناسب نہیں لڳدا تاں او میکوں ان باکس وچ سوال کرے میں اوکوں ان باکس وچ جواب ݙیساں میں ثابت کریساں کہ سرائیکی دی باقیات نو ہزار پنج سو سال پرانی ہن اگر کہیں بے دی زبان اتنی پرانی ہے تو وہ آ کے میرے نال گال کرے اے ایویں شوہاں دے وچ بہ کے ایویں مختلف لوگوں نے تقریب کاریاں کیتی ہیں کہ ایک انیس سو بیٹھ دی سازش ہے سمرا پبلک سکول دے وچ ملتان وچ عبدالحق سمرا نے

سندھے بھی ہیں کیونکہ سندھ بھی ست ڈسٹرکٹ وچ تو میں جاننا جتنا ماں بولی سرکی بولی ویندی ہے پنجاب دے تقریباً کوئی ستارہ اضلاع دے وچ سرکی ماں بولی بولی ویندی ہے کے پی کے دے کم از کم ست اضلاع دے وچ سرکی ماں بولی بولی ویندی ہے روہی پورا چولستان پورا راجستان پورا دلی دا ہر ستواں بندہ سرائیکل ویندا ہے

لیکن تساں اے ڈیکھو کہ بل اوٹ تی لوٹ اے ڈو ہزار سال پہلے کلے بنڑن تے اتھاں تحریراں ونج کے پڑھ گھنو سرائیکی چ اندی تختیاں لگیاں پیاں نو سرائیکی چ اساں بنا کے لائیں اے انیس سو بہٹھ وچ لگے اے تلوٹ والا

میں سرکی کے پرانے نام پوچھ رہا ہوں سائیں سرکی دے جڑے پرانے نام ہیں تا اچ دے وچ کچھ بھی زبانہ دے ہیں پاول پوری چی کو بہول پوری زبانہ دے ہیں تے چولستانی کو چولستانی آدھے ہیں روہی چی کو روہیلی آدھے ہیں سارے ہی وطن دوتے اے سرکی ماں بولی کو جنگلی زبانہ کھویں دا ہا ایمی علی کار غازی خان دے علاقے دے وچ دیروی زبانہ کھویں دا ہا ایویں علی کار ہر علاقے دے وچ ایندا ڈیفرنٹ نہ ہے زبان ہک ہوئی لہجہ ہک ہوئی تلفظ ہک ہوئی سب کچھ ہک ہوئی سرال پاکستان دیکھ چکا ہوں پر سرائیکی زبان بہت پیاری زبان ہے سائیں بہت مہربانی وستے رہو شکریہ اے ماں بولی دا قرض ہے جڑا تو چکے دے بیٹھے وے تاں ماں بولی ایک خون شامل ہوندی ہے ماء بولی ہوندی اوہی جیڑھی تساں ماء دی جھولی سکھو اوہی تہاڈی ماء بولی ہے جنہاں تساں لولیاں ڈتیاں جھلیاں الا اللہ اللہ توں لولی دیواں بچڑے کوں ایہو زمانہ جائیں سکوں اٹھنا سکھائے سکوں باونا سکھائے رپلائی سر پلیز زہیب خان صاحب کوئی سوال کیتا سی تساں جہاں دا رپلائی چاہیے زہیب خان تہاڈا رپلائی میرا میسج ہے لیکن تہاڈا اوریجنل میسج میڈیا نظراں توں نہیں گزریا اگر کوئی کوسچن ہے تاں دوبارہ کرو تاکہ میں تہاڈے سوال دا جواب ڈے سکاں تساں کیا پوچھنا چاہندے پے وے میرے کول تہاڈا او میسج کوئی نہیں پہنچیا کیا جھنگی زبان بھی سرے کی لہجہ ہے سائیں جھنگ دی جڑی زبان ہے اے پنجابی دا وی ہک لہجہ آکھ سکدے وے سرائیکی دا لہجہ وی آکھ سکدے وے جڑے یعنی سارے اٹھارہ ہزاری تو ارتے لوگ راندن ساکوں سارے سرائیکی ہون تے فخر ہے الحمدللہ رب العالمین شکر الحمدللہ لیکن جھنگوی زبان جڑی ہے او پنجابی زبان ہے شامل ہے جھنگ تو تے یعنی جھنگ دے کچھ تحصیلہ ہیں جی میں کہ اٹھارہ ہزاری ہے